Татарстанның төньяк-көнбатышына урнашкан Мәчкәрә авылы унсигезенче-унтугызынчы гасырларда ук бу яклардагы иң зур ислам мәгарифе үзәге була. Авылдагы әлеге таш мәчетне 1791 елда беренче гильдзия сәүдәгәре Габдулла Үтәмешев салдырган. Нинди генә чорлар һәм еллар булмасын, әлеге мәчет бүгенге көнгә чаклы сакланып калган. 1930 елда инде безнең бу мәчетебезнең манарасы киселде һәм шуннан соң инде колхозлашкач, инде монда колхозның менә ындыр табагы ишегалдында һәм инде монда ашлык сакладылар. Моннан 80 ел элек шушы авылда туган Асия ханым Мөлекованың әлеге мәчеткә кагылышлы әти-әниләре сөйләгән хатирәләр әле бүген дә хәтерендә. Ул манара төшергәндә бөтен авыл җылады, ди. Бөтен авыл җылады, әмма ул төшерүчеләрне э, үзебезнең авылдан түгел, башка җирдән китереп төшерттеләр, ди. Без аны соңыннан ишеттек, алар хәвеф-хәтерләргә очрап, үзләре дә һәлак булганнар икән, дип. Авылның имам-хатыйбы Мөнир хәзрәт Йосыпов белдергәнчә, мондагы мәчет һәм мәдрәсә тарихы ислам дине галимнәре Габденасир Курсави, Шиһабетдин Мәрҗани исемнәре белән дә бәйләнгән. Шуңа күрә дә Мәчкәрә укуларын Гыйбадәтханәне күрсәтүдән башладылар. Еллар буе ташландык хәлдәге мәчетне бүген акрынлап кына булса да төзекләндерә башлаганнар. Мәчет каршындагы мәдрәсәдә, Мәчкәрәдә һәм тирә-юньдәге авылларда яшәүчеләр генә түгел, хәтта Казаннан да килеп белем алучылар шактый булган бит. Патша заманында Екатерина I бернинди рөхсәт бирмәделәр татарга үсәргә, чөнки шуның өчен монда бөтен фән кешеләре монда булды. Аннары инде алар инде таралды, бик күп безнең нәселеннән Фән кешеләре, военныйлар, врачлар, инде бит бик зур безнең нәсел, Чингиз Әхмәт Айтматов да безнең нәселеннән. Кукмара районы мөхтәсибе Рәдиф Тимергалиев сүзләренә караганда, бүген авыл зиратында бу данлыклы Үтәмешләр нәселенең байтак вәкилләре җирләнгән. Совет чорында халык күңеленә салган булалар, бу байлар зираты. Ягъни халык инде байларны күрә алмаган, мәсәлән, байларны яратмаган. Шуңа күрә ул ташландык хәлдә булган. Һәм шушы барлаганнан соң, менә ике меңенче елларда инде шушында кереп, Монда аннары тарихчылар Ирек Хадиев, Раиф Мәрданов алар килеп, алар инде шушы кабер ташларын өйрәнәләр, кемнәр ятканын барлыйлар, аны тарихи чыганаклардан аларның нәсел шәҗәрәләренә китереп чыгаралар. Бүгенге конференциянең дә төп максаты нәсел шәҗәрәләренә багышланган иде, чөнки нәсел язмышында авыл тарихы да чагылыш таба. Шәҗәрә ике төрле бу ала, матди һәм мәанәви. Ягъни нәсел ягыннан, теге безнең чылбыр, чылбырыбызны өйрәнергә кирәк дип әйтәбез, аннан соң, Гыйлем ягыннан да безнең чылбырыбыз булырга тиеш. Без гыйлемебезне кайдан, кемнән алабыз дип без белергә тиеш. Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев үз чыгышында октябрь аенда Россиядә халык санын алу, демография, гаилә һәм нәсел кыйммәтләре мәсьәләсенә дә тукталды. Моннан алдагы ике җан исәп алуны карасак, татарлар 200 меңгә кимегән. Менә анысын да күпмегә кимербез, мин белмим. Менә зур дини галимнәр тикшергәч, милләтне саклар өчен дүрт әйберне сакларга кирәк дигәннәр. Беренчесе, динне, икенчесе, җанны, өченчесе, нәселне, дүртенчесе, байлыкны. Байлыкны таба да саклый да белергә, диеп. Менә шушы Димәк, нәселне саклау, милләтне саклау, нәселне саклау өчен нәселне белергә кирәк. Конференциядә чыгыш ясаучылар шәҗәрә төзү, нәсел язмышын, төбәк тарихын өйрәнүне гаиләдә генә түгел, ә мәктәп кысаларында да алып барырга кирәклеген ассызыклап сөйләделәр. Чөнки зур ил тарихы гаилә, авыл яисә кечкенә шәһәр тарихыннан башлана бит. Кукмара районыннан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа гасыр каналы.